Mae gan y system addysg rôl allweddol i'w chwarae er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Er mwyn cyflawni'r nod, rhaid sicrhau bod gan ddysgwyr beth sydd angen arnynt i ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg. Mae Llywodraeth Cymru felly wedi creu un fframwaith cenedlaethol, fframwaith y Siarter Iaith, sy'n cyd-fynd â datblygiad cwricwlwm i Gymru ac sy'n cefnogi datblygiad y Gymraeg ar draws ein holl ysgolion. Disgwylir i bob ysgol, waeth beth fo'u chyd-destun ieithyddol, Weithio o fewn yr un fframwaith er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn, Hyderus i ddefnyddio'u sgiliau iaith Gymraeg, Meithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith, Cynyddu defnydd o'r iaith y tu mewn a thu allan i'r ysgol. Mae pum deilliant wedi eu datblygu ar gyfer gweithredu fframwaith y Siarter Iaith, sef, Rhif un, Arweinyddiaeth yn cael ei dangos ar lefel ysgol gyfan. Mae hyn yn golygu bod holl weithlu, dysgwyr, rhieni, gofalwyr a llywodraethwyr yr ysgol yn deall nod ac amcanion y Siarter Iaith a'i rôl i gefnogi'r gweithredu. Rhif dau, dysgwyr yn cymryd perchnogaeth o'r Gymraeg ac yn deall ei pherthnasedd i fywyd bob dydd. Dyma ddysgwyr yn annog a chefnogi ei gilydd i gymryd cyfrifoldeb dros yr iaith, gyda gweithlu yr ysgol, y criw sy'n arwain y Siarter Iaith, a'u cyd-ddysgwyr oll yn trin a thrafod yr iaith, ei pherthnasedd i fywyd bob dydd ac yn rhoi arweiniad. Er enghraifft, gall disgyblion fwynhau gig cerddoriaeth Gymraeg yn y dosbarth i ddathlu Dydd Miwsig Cymru. Rhif 3. Ysgolion yn annog defnydd dysgwyr o'r iaith y tu allan i'r dosbarth ac yn cynnig profiadau Cymraeg a Chymreig ar draws y cwricwlwm. Gobeithir gweld gweithgareddau a phrofiadau cyfoethogi yn cael eu cynnig er mwyn datblygu defnydd a mwynhad dysgwyr o'r Gymraeg, gyda phawb, o weithlu'r ysgol i'r Llysgenhadon Iaith Gymraeg, yn annog hynny. Gall hyn gynnwys dathlu diwrnodau arbennig fel Diwrnod Shwmae Symai a Diwrnod Ti Llew Jones, Neu ddysgu mwy am straeon o Gymru fel Branwen, Rhita Gawr ac Owain Glyndŵr. Mae rhai ysgolion hyd yn oed wedi mynd ati i greu murluniau sy'n berthnasol i hanes Cymru, fel Cofiwch Dryweryn. Rhif 4. Gweithlu'r ysgol yn datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg ac yn defnyddio'r Gymraeg gyda'i gilydd a chyda'r dysgwyr. Disgwylir fod cynllun datblygu'r ysgol yn cynnwys ymrwymiad clir i hyn, gyda'r gweithlu'n manteisio ar gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg yn unol â'r safonau proffesiynol. Er enghraifft, mae'n bosib cynnig cwrs sabothol i athrawon a staff cynorthwyol er mwyn codi safonau. Ac yn olaf, rhif pump, gweithio mewn partneriaeth â chymuned ehangach yr ysgol i gefnogi defnydd dysgwyr o'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol. Golyga hyn ddarparu arweiniad i rieni a gofalwyr er mwyn eu hannog i gefnogi defnydd iaith eu plant y tu allan i'r ysgol ac anogaeth a chefnogaeth i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg drwy dechnoleg a chyfryngau cymdeithasol. O greu podlediad i ddysgwyr gan ddysgwyr yr ysgol, i ymgymryd â phrosiectau amgylcheddol neu dreftadaeth yn y gymuned er mwyn dod i adnabod yr ardal leol, mae nifer fawr o bosibiliadau.